kudha amma kudha tokko adhaati. Sagaleen sun inuma deemtee gammaatitti. Al dhallee irra deebi'ee kaan isin jedhu. Rabbii fi guyyaa akhiraatitti warri amantan. Peejii sirbaa peejii itti waa wayii arrabsita adda banadha yoo arrabsuun kheyrii nuu qaba jette yoo kadhiisuu hin dandeenye taate. Peejii ulamaa'ota jalatti du'aa irraa fudhattaniin peeja nashiidaa jala gadhiiftan peeja quraan irra gadhiiftan tokkocha hin godhatinaa. Yoo isinii tole muluma irraa fagaadhaa. Yoo muluu isini hammaatte peejii biraa ka hamtuudhaa ka mana azaabaa balbala azaabaa ittiin deemuu barbaaddanillee adda banadhaan dhaamsa kiyya. Rabbi isin hundaa isin haa tiksu. Ijoollee tiyya. Eh, Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wa salaam. Eh, Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wa salaam waan jedhanii jirantu jiran. Maal taatu ree? Namni hundinuu iyyuu jannataa fi azaaba keessaallee mana qabaa jedhan. Namni kamuu iyyuu kiristaan maal jechuu jirtan? Waliigallee miti.

Juzii lamaan baaneerru gal jalaa warri ofaarru hordofuu barbaaddan asuma jala jira kunoo porofaayilli isa jala seenaa. Isa hoga qabdan achirra isin makaa galgala liinkiin achirra gadeefama warri quraana illee achuma seenaa achirra liinka quraanaa isin ergan inshaallah. Hunda keessanuu isin jaaladha. Anammoo dhaamsa takka xumurarra qaba. ulamaa'a khilaafni yoo jidduu seene ulamaa'iin kaleessa imaamu shaafi'iin fa'a imaam bukaariin fa'a waan irra walii galan qaban waan irra walii hin galle qaban ulamaa an arrabsina gama tokko taatanii gama tokko hin ta'ina abbaan rabbi sii laaffise fudhu haraama yoo siin jedhanii rabbi sii laaffise qaban Yoo ammo nafsiyaan tante dadhabde hin baqqa hin jedhini lubbuu tiyya dadhabe jedhi itti fayyadami. Jazaakumullaah kheeyran. Maaliif kana isiniin jedhe yoo jettan waan sammuu namaa irra jecha takkatti illee hin dubbanne sababbiin dubbachoo dideef waa'ee akkanaa kana keessaan hin seenu na beektan. Sababbii rakkoo gugurdatu dhalata saniif dheessa. Tiktok kanarra wanni takka dhalattee jennaan yoma san naannoo galchan yoma san rakkoo wayii itti galchan. Waan san keessa yoo galle waa barsiisuun nu rakkisa kanaaf irraa dheessina. Ammoo Shee Alii Jimmaan dogongore, Shee Muusaa Su'aalaan dogongore ebalun jarri afaan wal beettuu wal kaassiti. Jarri ilmii qabdi aalimman. Jecha Shee Muusaa Su'aalaa irratti darasaan buluuga hin beekne jedhu irratti warri Shee Alii Jimmaa maxxansitanillee Rabbi sodaadhaa. Shee Alii Jimmaa ulamaa. Nama naannootii mitillee, nama nama tuquu mitillee, nama lafa tana hin quudne Shee Alii Jimmaa. Hundi sheenni keenna, abbaan keenna kabajamaan Shee Muusaa Su'aalaallee abbaa aqiidaati abbaa toohiidaati. Jarri akka walii galuun walii gala walii galuu illee baatan ammoo akka itti sirraaya sirreeffatu beekaa jarri nuhi akka jidduu hin seenne. Ammoo woma ta'eeyyuu haa ta'u woma galeeyyuu haa galu nyaadhaa qam- nyaadhaa jedha quraanni jedhee namni fidaaru hin jiru waan dhoogge as kennaa jaaran malee tana akka gurra si bu'u barbaada. Isin jaaladha. Qubattii takka ol qabee jennaan Facebook irra gad na dhiiftanii lamuu quba sanillee isinii hin kennu. An jaartii tiyya ittu onnee itti kennee hin beeku quba quba onnee isini kenninaan Facebook irra gad na dhiistanii ittanii lamuu deebi'ee quba tiyya ila harka kiyya akkana olillee hin fuune. Isin jaaladha maal fidan Assalaamu Aleykum Warahmatullahi Wabarakaatu Kuulle isi argeera jirta akkamaadha. Mee waa isin gaafadha. Warri gaafa jimaa dheengadda balaa buuftan uduma harama jedhan zinaa dalagaa hin jirtani ka zinaa dalagaaru hin jiru uduma harama jedhan ka dhugaaru hin jiru osoo harama jedhan ka badii Addaan naa miidhagaaru ergaa hin jiru. baaba akkasi qub. nama arrabsaa hin jiru kanaaf waan haarawa dhalatee miti kun yoo waan biraa Barsiisa. keessa sokuu barbaadan qilee seentanii eeggadha isin martuu obboleeyyan kiyya qaxaaliiwwan koottaa gara barumsaa Deemaa sheekkolee bira waa baradha. Haa usuula ta'u, haa buluuga ta'u, haa huruufa ta'u, haa qaa'idatan nuuraaniyyaa ta'u, aliif ba'aan haa ta'u. Wallaahi laziim. Qur'aana haa ta'u. Mee yeroo keessan bar- baroomsa kennaa. Warri ammoo wama argitan namarra waraabuuf deemtan ka du'aata taatanillee. Sheekkoleef kenna kana. Wama argitan xonnossi irra waa waraabina.

Itti dhaqi obboleettii tiyya jedhii haala gaariidhaan gorsi yaafi. Kana akkanatti sii dhaama hunda keessanuu rabbiif jecha isin jaaladha. Baarakallah fiikum. Maal jette Musxee?